I Mutsonga a hi Muchangana xewani buti kumbe sesi kwalaho yingisela ku ri kona xikan'we na ku ku amukela ka channel ya hina ya 015 explore vito ra tihlamusela la ka channel leyiwani hi ku tisela mahungu mitlangu switori leswi endlekaka xifundzankulu xa Limpopo xikan'we na ku dokumenta matimu ni vutomi bya tinhenha leti kurisaka xifundzankulu hi migingiriko ya ku hambanahambana leswaku generation leyi taka endzhaku ka hina yi ta tshama yi karhi yi swi tiva leswaku xifundzankulu xa hina a xi fuwile hi tinyiko to hambanahambana um 206 subscribers khensa swinene ku seketeriwa ingaku ngo mi ngo ya mahlweni mi hi seketerisa swo sweswo mi tlhela mi shera na mikandziyiso ya hina eka social media platform to hambanahambana leswaku na van'wani va ta kota ku tiva hina va ta landzela loko swi va tsakisa na vona na sweswi loko ku swa ku tsakisa hi kombela hi pfuna hi kula hi ku subscribe tlhela u ba xitloko a nxexo leswaku hi ta ku nyika vuphakeri bya hina bya ha ri byi tshwa tshwa tshwa tshwa tshwa tshwa tshwa vhiki na vhiki aka background hi famba hi risimu ra dj mbangi xisorisani remix na wena loko u tsakela leswaku um risimu ra wena ri va eka background wa kandziyiso wa hina rin'wana ra masiku u nga hi rhumela vuxokoxoko eka whatsapp line ya hina ya 078 8399987 and u nga tlhela u endla hi ndlela yaleyo loko u tsakela leswaku u nga navetisa mabindzu kumbe ti-project ta wena kwala ka channel hi hlangana kwini ka whatsapp line hi ta burisana hi swipimelo um title ya tihlamusela ni nge se nghena ni le ka hlokomhaka siku hi kombela ku rhamba um ti-subscribers kumbe vayingiseli va yi two a ka eh, whatsapp conference call hi ka la hi nga ta va kha hi bula hi timhaka ta chanele mavonele ma wena ma chanele leswi vona nga ku hi nga kurisa swona leswi vona nga ku hi salela ndzhaku hi swona leswi vona nga ku um swa ku tsakisa hi swi khipha wu la ta ku hi va kha hi bulisana n'wina hi tiva na ku antswa ku nga ku kha ku vulavula mina mi va va yingiseli um na ku at least hi kota ku yi valala na von'wina so loko swi tsakela ti vonakalise ka comment section and then hi ta endla ti-means ta ku hi connecta na n'wina um ya a hi swi endliseni swo sweswo ya tanihiloko se ni vurile ku ri title ya nhlokomhaka ya video ya tihlamusela ni le ka cover kati swa tihlamusela ku ri namuntlha hi burisana ngopfu hi yini Namuntlha hi vulavula hi ximunhuhatwa lexi controlaka Xitsonga music industry who controls Xitsonga music industry i mani vo tala se mi nga va mi gesile loko ri ku mi twisisa music ku ya leswi mi ni swi twisisaka swona mara na ta ku ni rhanga ni basisa nyana swin'wana hi ku hambi ku ri control a ku na nqambi yin'we ya Xitsonga Eka tinqambi to hambanahambana ku na tinqambi to hambanahambana leti ti nga le ku contribut-eni na tona hi swo hambana na ku control-a Xitsonga music industry leswi na swona ni lavaka ku swi basisa um ta vulavula hi president Mayengani man of the match himself man of the match vona va dominate Xitsonga music industry mara a va xi control-i

a ngo va super tlambi ya ku u dominate industry kumbe u controla industry so who controls it ya mvumbi swona ku fika sweswiwani dr joe shirimani dr joe shirimani ku ya hi mina na mavonelo ma mina ni hleketa ku hi yena la controlaka xitsonga music industry hayi ku hi yena a kumeka ku va ku ri ya va ku a dye mali hi xitalo loko ku va ku ri na timali leti nghenelelaka a hi sweswo ntsena mara na sweswo swa nghenelela munhu la kotaka ku a control-a na xikhwama a ya a ya khoma na mali leyi a kota ku yi tirhisa ivi va sala va va ya yimbelela kunene va kha va gungula hi yena la control-aka Xitsonga music industry mara xi kulukumba loko hi yingisela tinsimu to fana ta vo Benny Mayengani u tshame a kombeta leswaku Doctor Joe Shirimani. hi vona lava a va n'wi byeletela leswaku a tseketsela tiqambi khale ka buti wa hembe and then Mister Post eka kandziyiso wa yena wa Facebook live u kombisile na yena leswaku Dr Joe Shiriman a va bifa bifi vo rhumisa leswi vulaka na tona ti-beef leti endlekaku ti va ti va ti rhumiwe va rhumiwe hi vona nkarhi wun'wani ni ta tsundzuka loko president Benny Mayengani va ku sungula vo ba wa pawa and then la vanhu vo tala va twisa ku pawa ku va kha ku vulavuriwa ngopfu hi doctor Thomas Chauke and i beef. Leswi swi nga endla ku vanhu va ta va ta twisisa ku a rhumiwe hi doctor Thomas Chauke loko hi hi doctor Joe Shirimani loko a ku na mina loko ni tseketsela tinhlambi a ni rhumiwile hi buti wa wena hembe so hi sweswo swin'wana swi kombaka ku hi yena a control-aka Xitsonga music industry ende sweswiwani beef na ku tlhontlha tlhontlhana hi marito hi swona swi nga le ku dominate-eni swi kurisaka tinqambi to tala. leswi vulaka ku hinkwavo lava va nge le ku bifeni va nge le ku yeni hala va ya hala va va kha va fola ka trap leyi nga creatiwa hi dr joe shirimani loko a advise-ini tinhlambi ta yena swa ku beka bifi wena bifi yi ta ku fikisa lahawani so ku ya mina laha a yi control-aku game leyiwani i doctor joe shirimani that's why na tlambi loko yi la ta ku yi ba hit yi fanele yi chingela doctor joe shirimani na tlambi loko yi la ta va yi ya nyikiwa xitifiketi xa ku it's a proper and certified artist yi fanele yi rhanga ya ya tselekiwa a pitori Doctor Joe Shirimani hi vona va controlaka Xitsonga music industry u nga ta na mavonelo mo antswa um ti vonakarisa ka comment section um u vula ku wena u swi vonisa ku yi loko u yima na swona naswona hayi a hi nandzu mara ku ya hi mina Doctor Joe Shirimani hi vona master mind ya Xitsonga music industry hands down kobe mi byela loko ku na loyi ni tsakelaka ku hi nga n'wi dokumenta Eka nkandziyiso lowu taku wa namuntlha wu hela kwaltaza ya vona na futhi eka vhiki leri taku mara mo ni nga mi si swa ku ni la ta mi siya hi risimu ra dr joe shiriman psychology na mester post um ka ku bifiwa phesi mfana risimu ri thayitliwile ku ri chavani Eh, lawani ni ri bisela ngopfu timhaka ta ku ni twi doctor joe shirimani nga ku beef a xi chavi ni hlamala ku mara wa swi nga beef va fana fana lava xi bifetelaka ka ti na hi ku laha a xi bifa kahle xi tlhe xi nga chavi na ku vula vito doctor ah doctor i legend mani twana laha